Tōku taha i tēnei wā ko Tātere McLeod, koia te pou arataki, tikanga, reo anō hoki o Ngāti Kahungunu. Taku hoa tēnā koe. Kia ora.
Tīmata mai koe i te korekore o te mōhio ki te reo Māori. Inaianei, he ruā nuku koe, he tohunga koe ki te reo Māori, me kī pēnei au Tīmoti Kāretu kia tūpato e haere atu nei a Tātere. He aha te huarahi i whāia e koe kia mau ai i a koe tō reo? Taiho ake pea e kī, e kī ai he tohunga, ā, engari ka, ko tekau, ko tekau tau au e, e ako ana i te reo, i tīmata au ki te ako i te reo i te marama o Pēpueri te tau 2004, i, i neke mai au ki Aotearoa nei, nā reira i tīmata ahau i te Whare Takiwiro Kahungunu, EIT Hawke's Bay, ka whā tau i reira, ā, nō, ā, kotahi tau i te Panekiretanga, ko te tau tuaono i riro i au taku Tohu Paetahi Honore, te tau tuawhitu i kuhu ai tāu ki te matapūnenga, te tekau tuawaru, tekau tuaiwa, e whakaoti nei au i taku tuhingaroa mō taku tohu paerua i Te Whare Wānanga o Waikato. Nō reira, ko te reo Māori tonu te kaupapa o waku mahi katoa i roto i ngā whare wānanga. Nā te aha koe i tahuri ai ki te ako i te reo? Koira te pātai mai a Te Wharehuia ki a au, me ka noho ahau, me taku kore i mōhio i ahu mai te kōingo i hea, hoi anō i pakeke, i whānau mai au i a ki Ahitereire, pakeke mai au i reira, engari mai anō i taku tamarikihanga i hiahia au ki te whai i te reo Māori. Nā reira, puta ana au i te haikura, i te kura tuarua, ka puta i au taku whakatau, ka tautokohia mai au o aku mātua ka neke pēnei mai. He aha ngā uauatanga o te ako i te reo?
Ko te, ko te mate nui, hari te reo e rangona ia rā, ia rā, nā reira me whai hoa kōrero Māori, ka mutu ko te, e hari te reo māmā, ka mutu he reo i waewa, ko ngā ture o te reo, te ā me te ō, te i me te ki, te aha rānei, ahakoa, ahakoa e hia tau au e ako ana e, e paku tapepe tonu nei. Tāua, tāua.
Ināinā ko koe te Pou Arataki Reo Tikanga o Ngāti Kahungunu, Ko te tūranga kai a au kai te Kaporeihana Iwi o Ngāti Kahungunu, ko taku mahi ko te whakatinana i te mahere rautaki whakaora reo a Kahungunu. Nā reira koinei te tau tuawhitu mai te whakarewatanga, nā reira koira te mahi kai au ko te haumanu, ko te tieki i te i te reo ake o Ngāti Kahungunu. Pēhea o whakaaro ki te rautaki reo Māori a te Minita i ngā Take Māori a Pita Sharples, ko tētahi o ngā whāinga, ko tētahi o ngā koromaki a taua rautaki he whakahoki i te mana whakahaere i te reo Māori ki roto ki ngā ringaringa. o ngā iwi. Tērā wētahi iwi e tino kaha nei te whawhai mō te reo, engari tērā wētahi iwi kāre i te pakuwaru ki te reo. Nā reira, ka taea au te kī, ko Kahungunu tētahi iwi e kaha nei te kōkiri ngā kaupapa whakaora i te reo, te pakanga mō te reo. Engari ko te māharahara kei a au, nā te mea e whiti noa iho ngā tūnga ki roto i taua mea rā, ka mutu, kotahi te mānga mai i ia rohe, ko taua hanga rā, me kaha te whawhai mō te reo, me pakanga, He Kahungunu kōrua ko, ko tō tāua pāpara rā ko Tīmoti Karetu engari koia tētahi kua tino whakatake, kua tino whakahē, kua tino whakahāwea i te rautaki reo Māori nei hei tāna kāre he kiko o te whakahoki i te mana whakahaere i te reo Māori ki ngā iwi i te mea nā ngā iwi i ngaro ai te reo. Pēhea o whakaaro ki tērā whakatau āna? Kei te āhua tautoko au i tāna, ka mutu ki a au nei me whakapau i te kaha ki te hunga kei te, kei te pakanga mō te reo, kei te ngākau nui ki te reo. Engari, Ā, ko tāku noa iho, kaua mātou katoa e peitahia ki te paraihe kotahi. Ahakoa he koretake, āe, kei te, kei te tautoko au, engari ko Kahungunu tētahi iwi e kaha nei te whawhai mō tērā. Ka mutu, ko mātou tētahi, tētahi o ngā iwi tuatahi i ngaro ai tō mātou reo, e kaha nei te whawhai. Me te aha tā Tere, he aha ō kupu, tohutohu, ki te hunga e hiahia ana ki te ako i te reo, engari kāre e mōhio ana me tīmata ki hea? Ā, kia mate ururoa, Kia manawanui, kia manawaroa, i tīmata au i te kore. Ana, i tīmata au i te, i, i, i ngā kupu pēnei, te mō koe, he pukapuka ahau, āpōpō i haere au ki te kura. Nā reira, kua, kua puta katoa i au wēnā hapa, engari ko te mea kē hoki, kia manawanui, kia manawaroa, engari kia tuwhera te hinengaro. Ka, koira taku whakamīharo ki te āhuatanga o Te Ātaarangi. E, koira tētahi wānanga, kāre whakatikatika i ngā tauira, ka mutu ko aku kaiwhakaako, hapa ana ahau, kua, kua whakatikaina tonuhia atu ai, ki mua i te aroaro, hei whaka, hei, hei mea, hei, hei katakata mā te mare, engari ko tāku noho, kia ū, kia mau, kia manawa nui, kia manawa roa, whakapaua te katoa o ōu kaha, e, e, me taku mōhio, ka, ka mau i a koe, engari kia manawa nui, koera, koera te mea nui. Tino pai rawa atu. Taku rangatira tā Tere McLeod e mihi ana ki a koe. Kia ora. Kia ora, kia ora tātou.